Бөек Станиславский сәхнәнең бердән бер патшасы һәм хакиме, ул талантлы артист дигән. Гомерен театр мәктәбен, актер мәктәбен булдыруга багышланган бөек остасының сүзләре белән килешми мөмкин түгел. Ләкин әлеге мәктәпне үзмичә дә халык күңеленә үтеп кергәннәр бар. Тумыштан бирелгән сәләт, талант, максатчанлык, тырышлык, аерым бер энергетика аларны сәхнә хуҗасы итәдер дә. Бүген безнең Мәдәният дөньясында студиясендә нәкъ шундый кешеләрнең берсе. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Бүген бездә кунакта халкыбызның сөйкемле сөяге, яраткан артистыбыз Исламия Мәхмүтова. Хәр елны аппак кышлар белән Ислам апа исәм, сез сезнең туган көнегез килеп җитә. Һәм инде быел сезнең аерым бер матур бәйрәмегез, ул юбилей елы. тамашачылар исеменнән һәм инде үзебезнең барлык хезмәтләребез исеменнән сезне ихлас күңелдән бу матур бәйрәмегез белән котлыйбыз һәм әлеге чәчәкләр сезгә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Исәнмесез. Исәнмесез, мин дә исән яшим әле сезнең белән. Әйе, Ислами апага үз теләкләрен, үзенчәлекле теләкләр, бәлки шигъри юллар белән кушылган теләкләрен тамашачыларыбыз да җиткерә ала. 570 50 75. Һәм инде шундый ук үзенчәлекле Сораулар булса да, без каршы килмәсбез, җавап бирербез, шулай бит? Әлбәттә.
Исламия апа, сезнең 70 еллыкка менә өстәлебездә дә тора Мәхәббәт шишмәсе дигән матур китап дөнья күрә. Э, Раневскойдан ни өчен сез үзегезнең театр тормышы турында китап язмыйсыз дигәч, ул ул зар китабы булыр иде, шуңа язмыйм дип җавап бирә. Ә менә сезнең мәхәббәт чишмәсе ул чын мәгънәсендә мәхәббәттә аңлашу, мәхәббәттә аңлату кебек. Димәк, Исламия Махмутова тулысынча сәхнә тормышыннан канәгать. Аллага шөкер, аның аның белән мин бик тә канәгатьмен, чөнки чын йөрәгемнән чыгылып чыккан монда әсәрләремдә, спектаклемдә монда минем язылган. Юк, шулай да театр язмышыгыздан тулысынча канәгать дип әйтә аласыз. Канәгать, канәгать мин, Аллага шөкер, ничек дип әйтим, шушында, э, шушы театрда мин үземнең э, э, яраткан Хәлилемне очраттым. 46 ел бергә яшәдек. Ул минем партнерым да, ул минем ирем дә, ул минем ат, балаларымның атасы да. Шуңа күрә бу театрда мин бары тик үземнең бәхетемне таптым. Әйт, Әлбәттә, театрда җиңел булмады башлаганда инде. Э, миңа директорлар әйтеп куйганнар, э, монда Исламия безнең театрда квартир да алмыйсың, акча да алмыйсың, кияүгә дә чыга алмыйсың, гомер буе юлда йөри торган театр бу. Ул вакытта безнең республика күчмә театры иде ул. Моннан 50 ел элек килеп кергән театрда инде Абый, кирәкми миңа, мин кияүгә дә чыкмыйм, мин, миңа акча да кирәкми, миңа э, квартира да кирәкми, миңа бары тик артист кына буласым килә, мине алыгыз әле, мин сезнең янда өйрәнеп йөрер идем дигән сүз белән, алар мине шушы э, э, җырлатып, битеп, шигырьләр сөйләтеп карадылар да, Менә синең шикелле бер кыз кирәк и безгә. Әйдәгез, без сине кабул итәбез. Башта кайтып, әти әниеңнән рөхсәт сора диделәр. Менә шушыннан бирле әти әнием рөхсәт бирде, әлбәттә инде. Чөнки минем хыялым бары тик артистка булу иде. Башка Һәм инде Рауль абый менә шушы китапта истәлекләрендә әйтә дә. Э, мин нәкъ э, шушы җырлап биеп күрсәткән чагында ук аның йолдыз буласын сиздем, белдем дип. Менә шушылай дигәч, әйттеләр шул, әйдәгез, менә бик ошадың безгә, әйдә без сине кабул итәбез, дип әйттеләр инде менә шушы сүзне. Шушаңа ышанып эшләдем инде. Исламия апа, э, безнең бүген э, тамашачыларыбыз шалтырата, без алар белән һәрвакыт бергә булачакбыз. Тагын э, бер беренче шалтыратуны эфирда бар диләр режиссерлар. Әйдәгез әле тыңлап карыйк. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне, исәнмесез?

Яшь чакта алар безгә квартирага кереп торалар идек, күчмә театрда эшләгәндә. Булды, булды.
Туган көннәр белән сезне. Рәхмәт. Һәр авылда шулай безне яратып көтеп алган хуҗабикәләребез була торган. Күчмә театрда инде кайда гына кермәгез, сез дә кемнәр белән генә аралашмагансыздыр.
Әлбәттә, чөнки без бит авылдан авылга Кунып җыри торган идек. Хәзерге соңгы вакытларда гына гостиницаларга барып урнашабыз. Мөмкинлекләр әйбәт. Ул вакытта юллар да юк иде. Бер 5-6 километр гына, ун гына километр бара идек. Тракторларга утырып, атларга утырып, аннан соң машиналар өсләрендә толыплар, кизитекләр киеп, Бик каты киенеп инде, шушылай авылдан авылга гына күченеп йөри идек. Ә шәһәрләргә барсак, инде гостиницаларда тора идек. Анда инде, әлбәттә, шәһәрләрдә дә уйнадык инде без. Теге гел авылда гына дип әйтәсем килми. Исламия апа, сезнең беренче ролегыз Аяз Гыйләҗевның Кара күзле э, кызлар пьесасы буенча куелган спектакльдә Гөлләр образы. Әлбәттә, бу эпизодик кына роль, ләкин аңа Аяз Гыйләҗев Чехов монологына хас монолог куйган. Менә аның бер өлешен генә укып китәм. Тын гына яшисем килә, бик күп эшлисем килә, бик күп итеп, онытылып, бирелеп. Бу сүзләрдә әле яңа гына сәхнәгә аяк баскан Исламиянең дә ниндидер фикерләр яңгыраган кебек. Хәтерлисезме ул рольне? Хәтерлим.
Хәтерлим, э, бик э, э, әйбәт хәтерлим. Чөнки ул минем беренче Э, сәхнәгә аяк басуым һәм мин ул анда шул гөлләр э, ятимә кыз булган инде ул э, һәм дә җыры бар иде аның миңа язды аны мирсәет яруллин көен инде менә шушыннан ул ничектер минем күңелемдә истәлек булып калган һәм шушы эшләү дәвере уйнап карагач инде бөтенләй сәхнә кешесе буласым килеп китүе менә шушы эшләве Дыр дип уйлыйм инде мин аны. Һәм гомерегез буе шулай тырышып эшләү дәвам итә чыннан. Әйе, шулай, шулай. Һәр нәрсәгә дә тырышып, тырмашып ябышам мин. Миңа булса булсын, булмаса юк. Чөнки мин аның төбенә төшергә тиеш. Э, дип әйтәм мин һәр эшнең, һәр нәрсәнең. Нәрсәгә тынсам да мин э, анда бәйләргә тотынаммы яки анда роль ятлыйсыз роль ятлыймы мин аны бары тик әйбәт булсын ә ятлаганда ничек сүзләрне ятлыйсыз менә бит әле сез һаман да сәхнәдә хәзер онтыламы ничегрәк ну хәзерге вакыт белән теге беренче башлаган вакытлар бер түгел бит инде барыбер 50 ел арасы әмма ләкин бит без аны өйрәнүне режиссерлар белән Э, башта стәл янында өйрәнәбез утырабыз аннан соң мизансценага чыгабыз сәхнәгә инде э, менә шушында инде безгә режиссер аңлатып э, өйрәткәч инде шушы рольләргә керә башлагач үзеннән үзе шулай кереп сеңеп кала ул өйрәнелә ну хәзер инде чыкканда әлбәттә теге ничек дип әйтим инде укып чыгарга кирәк инде укып чыгабыз әлбәттә
Уфадан шалтыраталар, Исламия апа, әйдәгез, аларны да тыңлыйк. Алло, исәнмесез?
Исәнмесез, Гүзәл, Исламия апа, исәнмесез? Исәнмесез.
Ә, Бу Марсель Имаев Уфа шәһәреннән булам. Исламия апа, сезне юбилеегыз белән кылыйсыбыз килә. Рәхмәт.
Сезгә озын-озын гомерләр э, һәм дә сәхнәдә шул озын гомерләрне сәхнәдә үткәрегез бетерелеп. Амин, шулай булсын инде, акылым, шулай булсын.

Уйнап йөргән әтиләрне, Дулкыным Камил абый, сезнең белән бергә уйнауларыгыз белән шаккатырдык. Туган көнегез белән! Исәнлек, саулык, гомер юлларыгыз уңыш булсын! Һәрвакытта да сәхнәдән төшкәндә гел елмаеп, халыкны шатландырып яшәсәгез иде.
Бераз начаррак бәйләнеш, ләкин барсы да аңлашылды, шулай бит? Ә, бүген дә сезне урта буын һәм өлкән буын дип әйтергә кирәк, кыр казлары артындагы Ясминә аша белә. Һәм инде э, кызганыч безнең телевидениедә э, бу фондта сакланмаган бу спектакль, ләкин шулай да мин менә бу тапшыруга әзерләнгәндә Үзем бу спектакльне күрмәгән кеше буларак, Ясминәнең серен беләсе килде. Һәм Илдар Юзеевның әсәрен кабат укып чыктым, нәкъ менә Ясминәгә игътибар итеп. Ә бер караганда бит автор аңа ул кадәр күп нәрсә дә бирмәгән. Ул шулай ук ярдәмчел роль, бары тик Маликның начарлыгын күрсәтер өчен китерелгән персонаж кебек, әйе бит? Ләкин халыкның мәхәббәтенең сере шулай да нәрсә икән? Ни өчен шулкадәр популяр булды икән Ясминә? Миңа ул вакытта 35 кенә яшь иде. Ул рольне уйнарга э, рольне бирделәр. Ул Ясмина ул 55 яшьләрдә булырга тиешле хатыным инде. Шунда мин әле Рауил абыйга үпкәләдем дә. Нигә инде мине болай бик тиз картайттыгыз диеп. Юк, менә син анарга тәңгәл киләсең диде. Мәсхүт абый Имашев музыкасын язды инде. көйләрен язды һәм теге режиссерның да авторның да ниндидер тәмен белеп алдым мин менә илдар абыйның әйтергә теләгәнен ул әлбәттә зур роль түгел ул әмма ләкин ул ничектер менә халык күңеленә кереп калды ничек дип әйтәсем килә мин бәлкем образны дөрес тапканмындыр андый хатын кызлар күп ул менә шушы ясминә шикелле чын татар хатыны ул Әйеме дисәң, әйе диеп тора торган, җәме дисәң, җә диеп тора торган, үз хыялларына баш тарткан хатыннар образы инде ул. Менә мин инде үзем тормышта андый түгел, әлбәттә, алай. Ярар, әйе, ы-ы диеп тормыйм. Әмма ләкин менә ниндидер күңелемә шушы көйләр, җырлар сүзләре мине шушы Ясминәне уйнарлык кеше табырга мөмкин итте. Шуннан халык хөрмәт итә башлагач, инде бик э, рәхмәтле булдым һәм Равил абыйга да үпкәләмәдем. Э, шушылай э, ничектер халык күңеленә кереп калдым инде дөрестән һәм инде тагын да бер тапкыр шуның без шаһиты була алабыз халык шалтырата ясминә белән кыр казлар артына спектакле буенча диләр алло исәнмесез алло исәнмесез Тыңлыйбыз сезне исәнмесез. Исәнмесез Исламия апа, мин сезгә исәнмесез сеңелем Гүзәл Мәлик Хәдитова. Әйе. Мин сезнең каршыгызда утырам. Мин Нурлат районында яшим. 35-40 ел Ташкентта яшәп кайттым. Ясминә апа, э, Ясминә роле уйнадыгыз Исламия апа. Шунда без ирем белән кушылган елларыбызда Ташкентта спектакльгә барган идек. Шунда сезне карш Каршы алып чәчәкләр бүләк иткән идек. Шушы җырыгызның бер генә куплетын җырлап бирә алмассыз микән? Иптәшем юк хәзер, базар булды, мин урлап табарам хәзер. Зур рәхмәт. Җырлап бирәбез, ләкин турыдан-туры эфирда түгел, язма вариантын тапшырыйк. Чыннан да, әгәр дә бу җыр яңгырамаса, бүген тамашачы сезне дә, безне дә гафу итмәс. Әйдәгез әле Илдар Юзеев сүзләренә Мәсхүт Имашев язган бу җырны тыңлыйбыз.

Исламия Махмутова шагыйрәне күңелле хатын-кыз. Үзенә генә хас нечкә драматизм, лирик йомшаклык баранда. Геройларның эчке психологиясен ачу осталыгы бар, ди. Тәнкыйтьчеләр Исламия Мәхмүтовага, ягъни минем бүгенге кунагыма әнә шундый бәя биргәннәр. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәбез, сезнең яраткан артистыгыз бүген безнең студиябездә. Аңа сорауларыгызны, теләк-тәкъдимнәрегезне җиткерә аласыз. Һәм инде Исламия апа безгә шалтыраталар, ди. Шигъри юллар белән хәтта. Алло, исәнмесез.
Исәнмесез! Хәерле кич, хәерле көннәр! Сәхнәнең иң якты, мәңге сүнмәс йолдызы Исламия ханым исәнмесез! Бу татарча сөйләшүче татар марҗасы Валя апа! Эй Алларым!
Сезгә, сезнең театрларыгызны, җырларыгызны үлеп гаиләбез белән бөтенебез яратабыз. Сезгә менә махсус шигырь яздым, дүртьюллы гына.

Исәнмесез. Тыңлыйбыз сезне.
Хәерле көннәр. Исламия апа, бу сезнең өчен генә түгел бәйрәм, безнең өчен дә бәйрәм. Рәхмәт.
Беләсезме ни өчен?
Мин үзем Арча районы Наласе авылыннан. Менә 60 нчы елларның ахырында, 70 нче елларда, әле телевизор авылда да бер-ике генә булган вакытта да сез спектакль белән килә идегез. Әйе, әйе. Һәм менә шушы Сез күчмә театр турында әйттегез, бер нәрсә булмый анда, квартира да булмый, тегесе дә, монсы да булмый, дигәч, миңа көлке булып китте. Чөнки сезнең театр авыл халкына татар театрын алып килде. Шулай. Менә шушы авыл белән театрны бәйләүче театр булды. Һәм, беләсезме, безнең авылда бөтен кеше дә, кечкенәсе дә, зурысы да Мәхмүтовларны белә иде. Шулай. Менә Махмутовлар киләчәк спектакль белән дип торалар иде. Мин әле сезнең бик яшь матур вакытларда, Йөрәк янар өчен бирелгәндә уйнаганыгызны хәтерлим. Үзегез сайлаган язмышта уйнавыгызны. Бигрәк тә Сары чәчәк ата көнбагышта Анна керәшен кызы белән булып җырлый-җырлый уйнаганыгызны хәтерлим. Әй, Аяз Сабир Гыйләҗевне. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Шул хәтле игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Менә э, әлбәттә Аяз абыйның э, шушы анысын искә алдылар. Махсус э, сезнең өчен язылган әсәр бит бу Хәлилә Мәхмүтов белән. Хәлил белән безгә икебезгә Хәлилнең исемен дә Хәлил иттереп калдырды ул. Мине Керәшен кызы Анна шул нидә монастырьда без очрашабыз, революционерлар инде. Шушында ул мине үзе белән алып китә инде. Һәм аны да бәлки чын Исламиянең характеры да чагыладыр. Һәм э, шушында э, ул Хәлил үлә нидә инде. Ә Анна аның юлына баса инде. Менә шушындый махсус безгә язылган әсәр иде. Без бәхетле идек, дөресен Кәт әйткәндә, безнең э, Илдар абыйларыбыз, Аяз абыйларыбыз, Туфан абый Миннуллилар, Шәриф Хөсәйиновлар э, һәм Хәйвахитлар һәм бик күп башка э, авторлар инде бар иде. Шуңа күрә халыкның күңеленә кереп кала торган әсәрләр дә яза белделәр алар. Шуңа күрә дә без халыкка танылганбыздыр. Исламия апа, шулай да менә әле Ясминә җырыннан э, ерак китмәдек, э, кабат аңа кайтасы килә. Менә Ясминәнең э, икенче куплетында шулындый сүзләр бар. Кыр казлары артыннан китәр идем, тартынам. Үз үземне бәйләгәнмен, хыялым канаттыннан дип җырлый ул. Бу сүзләре аеруча менә үзәкне Өзә. Исламия Мәхмүтовага тормышта ниндидер кемдер өчен, ниндидер вакыйгалар бәрабәренә үз хыялыннан баш тартканы булдымы? Алай хыялымнан баш тартканымны мин хәтерләмим. Менә шул Булса истә калыр иде. Истә калыр иде. Менә хыялымны тормышта мин ничек дип әйтим инде, җиткерергә тырыштым, булдырырга тырыштым. Тырышлыгым бар минем, әрсезлегем бар. Әз генә булса да мишәр кызы бит инде мин, ни, еракта гына булса да. Шуңа күрә ниндидер әрсезлек, шушы хыялларны тормышка ашыру дигән нәрсәне һәрвакытта да тырыштым мин. Но әмма ләкин шул сәхнәгә килгәндә калды инде алар теге әйтеп булмый, ул бит күчмә театрда андай зур спектакльләр куеп булмады. Ә менә хәзер мөмкинлек бар, но вакыт узды. Шундый әсәрләр, күңелдә калган образлар бар. Ә ниндиләр? Нинди геройларны гәүдәләндерәсез? Менә э, Мария Стюартларны уйныйсым килгән, менә шундый көчле. Ну менә Аллага шөкер, бик рәхмәтлемен. Рәшит Галиевич миңа Загидуллин инде үзе тәкъдим ясады ана шул Мамаш Куражны. Э, Брәхетнең инде Исламия апа менә бу булсын, чын Үзебезнең халкыбызныкы, чөнки сугыш бит инде ул бөтен кешегә дә бер, э, немецка да бер, тата- уны урыска да, татарга да һәм башка м- милләткә эчендә инде. Мин а- аны тәрҗемә ясадык инде. Хәлил дә булышты, балалар да булышты. Махсус минем өчен менә шушы. Һәм ул бик матур барды безнең театрыбызда. Аны дүртәр тапкыр карадылар. Без аны э, немка итеп уйнамадым, мин аны уйнадым бары тик менә фаҗига фаҗигале
фаҗиганең милләте милләте э, менә бу э, куражаны һәм аның балалары э, спектакльннән бер өзек тә карап узарбыз ләкин әлегә әйе әлбәттә безнең тамашачыбыз шалтырата диләр алло исәмсез тыңлыйбыз сезне алло алло исәмсез әйе Без үзебез Әлки районыннан, конечно, бүгенге көндә Казанда яшибез, но Ислам апа, без сезнең булганыгыз өчен, булуыгыз өчен, менә шундый якты йолдыз булып безнең районны яктыртканыгыз өчен мең рәхмәтле, хисапсыз рәхмәтле. Менә сезнең образларыгызда нәтмишәрләрчә конкретлык, дөреслек. Миңа үземә кайсы вакытта әйтәр, ах, син мишәр кызы бит, мин үземнең мишәрлегемә горурланам. Бер генә сорау, сез үзегезнең менә бу Татарның бер теле белән горурланасың мин сезнең Нишләп мин һәр һәр вакытта да горурланам, кем булса да мин ниләрне аермыйм. Ул крәшенме, ул урысмы, ул татармы. Әмма ләкин үзеңнең ягың, үз телең, әбиләреңнең теле, алар бит инде барыбер дигә колакка сеңгән. Шуңа күрә мин Рәхәтләнәм, нигә? Мин һәрвакытта да Әлкидән, мин Мишәристан ягыннан дип әйтеп куям. Исламия апа, Әй, тагын бер мишәр шалтыратадыр дип уйлыйм, чөнки якташларыгыз дип әйттеләр. Алло, исәнмесез?
Алло. Әйе. Исәнмесез? Алло.
Исәнмесез, исәнмесез, тыңлыйбыз.

Тапшыру башында Станиславскийның сүзләрен китергән идем. Актер турында шулай бит. Менә бу актерлык мәктәбе турында э, бүген сез нәрсә уйлыйсыз? Бит чын мәгънәсендә, туры мәгънәдә урамнан кергән артист театрда махсус белемегез юк. Менә бу актер белеме кирәкме? Әллә ул бик үк мөһим түгелме? Менә бу турыда бүген сез нәрсә уйлыйсыз? Ул Кирәк! Ничек хәзерге заманда бик кирәк. Элек бит инде аның мөмкинлеге дә юк иде. Дүрт елдан соң, дүрт елдан соң гына алалар иде. Мин өлгерә алмадым. Дөресен генә әйткәндә, Хәлилләр курсын җыйган булганнар. Мин театральный училищега хат яздым, әмма ләкин сез соңга калдыгыз инде, менә өч елны көтегез, диделәр алар миңа. Минем шуннан Театрга килеп керүемнең, шушылай әрсезләнеп керүемнең мин өч ел әле бит тагы көтәсе була бит әле. Теге мин кинәт кенә килеп кердем, алай кунакка гына килгән идем. Иптәш кызым Талия мине мине Казанны күрсәтеп җиргәндә Кремль, Спасский башняда иде элек күчмә театр. Шунда мин күргәч тә, Аллакаем, бу бит театр, әйдә кереп чыгыйк әле дип, менә шулай Кереп кенә чыккан җирдән мин артистка булып чыктым. Экзаменнар алдылар миннән. Ә шулай да Ислами апа, гафу итегез, бүлдерәм, ләкин менә режиссерлар янында менә бу ниндидер э, сәләт түгел, ниндидер менә бу белем җитмәүдән бәргәләнү яисә профессиональ актерлар янында кыенсыну э, тойгылары булмадымы сездә? Булмады, булмады. Чөнки безнең э, укытучыларыбыз, менә мәсәлән, Тумашев ул педагог та бит әле режиссер гына түгел. Ул алар менә һәр нәрсәне аңлатып, аннары Кәшиф апа Томашева да мин бер дулкыннан тирән күл дигән башкорт әсәре ул Кадир Даянның шушында Фәйрүзә дигән рольне уйнадым. Менә аларның безнең белән ике ай эшләве дәрес бирәләр алар, аңлаталар алар. Артист ничек булырга тиеш һәм нишләргә тиеш? Алай утырма, болай утырма, арттан йөрмә, кычкырма. Һәм мин ничектер менә шул хәтле теләгем белән булганлык белән мин теге губка шикелле сеңдереп-сеңдереп кенә барганмын инде. Мин Марсель абый белән дә, Сәлим Иванов белән дә эшләдем. Берничә спектакль, әниемнең ак күлмәге, итем, Разат Нәкыев, Разат Нәкыевич белән дә эшләдем, Батулла белән дә эшләдем. Бик күп булды режиссерлар, шуңа күрә мин берсеннән дә теге начарлык түгел, ә менә мактау сүзе генә ишеттем. Һәм үзегез ниндидер кимчелекләрне сизмәдегез инде. Уку кирәк. Аннан соң ул әлбәттә адәм баласы килә икән андый нигә э, театр дөньясына. Ул барыбер анарда сәләт булырга тиеш. Алла Тәгалә тарафыннан да бирелгән сәләт бар бит инде. Ул җырлый да белергә тиеш, бии дә белергә тиеш, э, сөйләшә дә белергә тиеш. Әгәр дә инде җырлый да, бии дә белмичә, теге театрга гына килдем дигәч, алай гына түгел. Әй Аллаһ Тәгаләдән бирелгән сәләт белән дә кирәк. Сәләтлек менә һәм тырышлык менә мине шушы э, үземнең сәләтлегем белән һәм тырышлыгым белән Ходай биргән бит инде әз генә, барыбер шушыны үстерә алганмындыр дип уйлыйм инде. Бездә тагын бер шалтырату бар. Алло, исәнмесез. Алло, тыңлыйбыз сезне.
Алло, исәнмесез.
Исәнмесез. Э, Ислам апа, сезне э, юбилейгыз белән котлыйсым килә. Менә әле генә тыңлап үткән Ясмина җырын тыңлагач, җырлыйсыларым килде. Тоже бик күп еллар э, тыңлагач, шундый матур җыр. Бөтен семьягызны хөрмәт итәбез. Рәхмәт. Сезне күргәч Хәлил абый сразу күзгә төшә инде, конечно, менә иртәрәк китте. Кызларыгыз бик тырышып эшли. Бик хөрмәт итәбез. И сезгә исәнлек саулык, бик күп еллар театрда күп рольләр сезне башкарырга язсын. И кечкенә генә соравым, менә актык шушы Нинди рольләр өстендә эшлисез? Или режиссер буларакмы, или рольләр Бүгенге буларакмы? көндә. Минем исемем Әлфия, мин Казаннан, сезнең бик хөрмәтлүче. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, Әлфия акылым, әле генә без Алтын көз дигән әсәр чыгардык, әле мин аны шул дүрт-биш тапкыр гына уйнадым, премьера инде. Менә килеп карагыз, бик күңелле, бик әйбәт. Һәм менә шушы юбилеема әзерләндем инде. Э, ничектер барыбер без концертный программалар белән эшләдек инде ә ул теге спектакль өйрәнгән спектакльне чыгасың да уйныйсың э, рәхәт ә монда әзерләнергә кирәк инде исламия апа премьерма чакырам менә килегез э, алтын көз дигән премьерабыз Шамил Фархутдинов һәм үзебезнең Рәшит Галиевич Заһидуллинның бергә. Менә әлеге спектакльләр, э, гомумән бүгенге көндә нинди спектакльләрдә уйныйсыз дигән сорауга, әйдәгез без видео аша җавап бирик. Анда менә бу Алтын көз дә бар, башка әсәрләр дә бар. Әйдәгез бергәләп карыйбыз.
Шундый, шундый хәлләр, Гарифулла. Бүген әллә нишләп сине йөзеңне чишмәдә күрмәдем әле. Әллә күзләрем начар күрә, Әллә картаеп киттем? Әле ни кергән идең? Кем? Байлык хезмәтчесе килгән иде. Акча сорап. Акча сорап.
Җөрер дидем. Мәйтәм җөрер. Масур алып кайткач та иртәгә кертеп бирермен дидем. Бик дөрес әйткәнсең, әби, бик дөрес әйткәнсең. Соң без бит инде хәзер баедык, әби. Баедык дим. Кая? Соң кая ди? Хәзер бер ни теге фатир акчасын гына түгел, хуҗаның бөтен йортын сатып ала алабыз.
Менә шушы ике җүләр карт аркасында хәзер мин, сәламәтлегемне бетереп, аякларымны туздырып, ничә километр анда барырга тиеш. Юк, бармыйм. Бүтән күтерсәләр дә бармыйм. Соңгы тапкыр барам. Эй, Алла! Әнә! Яшьләр барсыннар. Аларның аяклары да таза, исәнлекләре дә әйбәт, тавышлары да көчле. Кычкыра башласалар, андый-мондый караклар килеп чыкса, чаба да алалар, кычкыра да алалар. Ә минем тавышларымны моннан аю белән бүрүдән башка кем ишетә? Икебез дә зар сәргәрдән булганбыз икән. Кил әле алай булгач, бер кочаклашыйк әле. Әйдә, кубышыйк әле.
Сәнгатьтә тирәнлеккә төшү өчен биеккә күтәрелергә кирәк дип әйткән Шәүкәт Галиев һәм бүген студиябездә әнә шул биеклектәге Исламия Махмутова. Хөрмәтле тамашачылар, э, шалтыратулар бик

Дальше продолжайте. Рәхмәт бик зур. Тагын бармы юк?
Юкмы? Юк. Ярый, рәхмәт. Мин инде дәвам иттегез дигәч, тагын кемгәдер тапшыра дип уйладым. Без дәвам итәбез чыннан да. Исламия апа, менә сез ничә еллар Тинчурин театрының әйдәп баручы артистлары исемлегендә. Халык сезне чыннан да менә бүген дә күреп торабыз, зурлый, ярата һәм инде Сездә менә бу очракта актердамы, башка иҗат кешесендәме ниндидер үз-үзеңә артык ышаныч Һәм инде, менә мин барсын да беләм, мине болай да яраталар дигән хисләр дә актерга бик үк кирәк булмаган, пәйда булырга мөмкин. Сездә бармы ул? Юк. Менә нәрсә-нәрсә миндә юк. Мин гап-гади авыл кызы. Менә ничек булганмын, минем менә тормышта яшәвем дә шулай. Мин гомеремдә дә зурланганым юк, кеше белән талашканым юк, кеше белән булышканым юк. Э, ничектер әйтәсем килә, э, Кеше үзгәрми ул. Э, әгәр э, бик бар баралар әлбәттә менә мин артист булып киттем дип э, кыланып юк ләкин бу очракта сорау э, мондый мәгънәдә түгел иде әйе роль өстендә эшләү роль рольне менә ә булдыра алам булдыра алам дип алай мактанып алып халык мине болай да ярата ничек чыксам да дигән юк юк алай түгел аның э, мәгънәсен аңлап спектакльнең төбенә, әсәрнең төбенә төшмисең икән, образыңның, ул алай гына мин булдыра алам дигән нәрсә белән чыгып булмый ул. Аны башта аңларга кирәк, аны үзеңнән, үз йөрәгеңнән уздырырга кирәк. Чөнки үз йөрәгеңнән узмаса, ул ничек тә инан былай гына уйныйм. Ә инде елдан ел бәлки җаваплылык хисе дә артадыр. Җаваплылык та аннан соң бу бит инде тәҗрибәдә бар бит инде. Тәҗрибәдә булгач, әмма ләкин ничектер барыбер җиңел теге төрле вакыты буланың. Бик Менә кинәт кенә кердең дә уйнап та киттең түгел. Авырлык белән чыккан әсәрләр дә бар, э, образлары да. Әмма ләкин алай э, андый өстенлек белән генә беркайчан да мин эшли алганым юк, алай эшләгәнем дә юк. Аңнап, һәр нәрсәнең җиренә җиткергә тырышам. Луар Шакирҗан сезне котлый. Ул менә юбилей кичендә дә бар иде. Сезне бик яраткан күреп тордык. Карап утыру рәвешеннән дә. Алло, исәнмесез. Алло, тыңлыйбыз сезне. Алло.
Ә Илвар апа. Хәерле көннәр сезгә, Ислам Яшьмин, тагын бер тапкыр юбилең белән котлыйм. Шундый матур кичә булды, ул көнне укырга да өлгереп булмады, котлаучылар күп, менә бер шигъри котлавым бер берничә юл. Бөтен татар халкының син мәхәббәтенә иясең. Мин, минем дә килә каршыңда, рәхмәт диеп,

Киткән кураж ана һәм аның балалары спектакле э, аша без күрдек. Монда инде Рәшит Муллагалиевичның да роле булгандыр. Әйе, әйе, э, әйе. Бөтенләй башка Рәхмәт. Исламия. Э, Ниндидер ул э, элекке рольләрегезгә ошамаган Ошамаган. һәм инде башка стилистикада эшләнелгән. Менә авыр булдымы бу э, рольне тудыру? Менә ничек дип әйтим икән? Менә ничек Башта мин бик курыктым инде, дөресен әйтәм, дөресен әйтәм инде. Чөнки андый теге кураж, чит ил әсәрләр уйнадык, уйналды ул Шекспирда уйналды, э, э, Карл Галдиниларны да уйнадык без, әмма ләкин менә бу бөтенләй танылган, мировой известный не бит инде бу маш кураж. Башта нейрәк булды, э, ничектер. Ну, әмма ләкин Әли аңлата белгәнгәме? Менә режиссерларның аңлата белүләренә караптыр дим мин. Ничектер ул да миңа җиңел кереп, җиңелрәк кереп китте мин. Азапланмадым аның белән. Менә үзеннән үзе тартыласың шушы рольгә һәм э, биеклеккә тартыласың, барасың аның беләсең ниндирәк э, нигә барырга тиешлеген. А бу бит трагедия. Анда аның шундый Үткен вакытлары, бай вакытлары, аннан соң сугыш бөтен дөньясын җимерә бит инде. Ләкин... Балалары үлә, үзе кала бер нәрсәсез, бер нинди, бер, бер кемгә кирәкмәс кеше булып кала инде. Менә шуңа күрә э, авыр әсәр, әмма ләкин ул мин аны яратыпмы или үзебез тәрҗемә ясагангамы, үзем тәрҗемә иткәнгә, ул миңа ясаганда ук җиңел нидер бу керде керде менә исламия апа без хәзер рекламага бүленәбез һәм инде рекламадан соң э, менә бу спектакльдән бер кыска гына өзек тә күрә алыр тамашачы ага рәхмәт
бар бит мин кайвакытны үземне ит сатучының этенә ошатам Сатып алучыга ите, ә миңа селәгәй. Бөтен байлыгым бары тик күз яшьләр. Кешеләрдә дә минем күз яшем, чөнки аларның сатып алырга акчалары юк. Үткән авылда бер йомырка өчен бер кашак кыйммәтле кәгазьләр бирмәкчеләр иде. Теге авылда бер уч Җир сөрүче сама бирмәкче инде. Нәрсәгә хәзер җирне сөрергә? Барыбер берни үсми, алабута каплаган. Кайдадыр ир-атлар яшь балаларны урлап ашыйлар ди. Ә кайдадыр иске кешеләр Әйбер урлап тотылалар икән. Әйе.
Бөтен дөнья үлеп бара.
Ай вакытны мин үземне тәмугта сумала сатучы итеп тоям. Кай вакытны Әҗмах бакчасында Аллаһ Тәгалә ризалык бирмәгән кешеләргә ризык таратам. Әй, Питер, Мин калган ике балам белән бер-ике ел сугыш булмаган тыныч илдә яшәр идем.
Иҗат ул һәр вакыт көрәш мәйданы дигән бер акыл иясе һәм чыннан да менә бу көрәштә җиңеп калучылар гына э, батырлар исеменә лаек була һәм шундый батыр Исламия Махмутова бүген безнең студиябездә. Оренбургтан, Буадан шалтыраталар. Әйдәгез әле аларны да тыңлап узыйк. Алло, исәнмесез. Алло. Алло.
Исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Алло, исәнмесез. Исәмия апа. Исәнмесез, исәнмесез. Мин Абулмамбетов Робертның сеңлесе Селима исемле. Әйе.
Без сезне күргәч, күргәч мин сезне каушап та киттем инде. Абый, абый искә төшеп, сезне юбилеегыз белән котлыйсым килә. Рәхмәт.
Исән саулык сезгә, озын гомер, балаларыгызга карап, оныкларыгызга карап кат куанып яшәргә язсын калган көннәрегезне. Амин.
Абый белән күп бергә эшләдегез, рәхмәт сезгә. Әйе. Сезнең күп спектакльләрегезне караганыбыз бар, Оренбурга килгәндә дә, Казанга барганда да. Әйе. Бик рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Һәм балаларны да каршы алыйк. Алло, исәмсез. Алло.
Алло, исәнмесез. Алло, исәнмесез. Исәнмесез. Тыңлыйбыз сезне. Исламия. Сөйләгез, сөйләгез.
Сез турыдан туры эфирда.
Тәбрик итәбез. Телевизорны кабызгач, Исламияне күрдек. Буага күпме килгән бар, күчмә театр белә. Исламия бер дә үзгәрмисез. Бу Әминә апа була Буадан. Хәтерлисезме, юкмы? Күчмә театр белә бик Күп килгәнегез бар, бер дә үзгәрмәгәнсез. Кәримә апа белән Гата абый Нуруллиннар белән Гатаны беләсез инде сез. Әйе, әйе, әйе, әйе. Бик күп җырдыгыз. Безгә дә килгәнегез бар, бик күңелле спектакльләр куйдыгыз, бер дә үзгәрмәгәнсез, шулай ук сатуыгызны шулай тотып йөрегез. Рәхмәт бик зур.
Рәхмәт бик зур. Менә вакытыбыз бик чикле, шуңа кыскарак тотсагыз иде шалтыратканда, хөрмәтле тамашачылар, сезгә үтенечебез бар. Э, сез э, театрда актер гына булып кала алмадыгыз. Э, үзегез әсәрләр дә язасыз, сәхнәләштерәсез дә. Менә бу адымга нәрсә этәрде сезне, Исламия апа? Бу ничек дип әйтим инде? Сиразиев Дамир бар иде безнең. Мин гел һәрвакытта да режиссерларга ниндидер барыбер тәкъдим ясыйм. Менә болайрак эшләп карыйк. әле. Тыныч кына утыра алмыйсыз Әй, инде.
юк, юк, юк, кысылы- кысылып утырырга яратам инде. Шуннан соң С- Сиразиев әйтә, менә, Исламия апа, әсәр Данил Салиховның, куй әле, диде. Бик яратасың кешеләтергә һәм кысылырга, диде. Мин инде алдым да, алып кайттым да, нәрсә, әйттем, тукта әле, җүләр нишлими икән моның белә, диеп. Әмма ләкин тырышып, тырмашып, артистларның да әйбәтләреңне сайлап алып, менә дигән әсәр чыкты. Менә шушында ниндидер китте ул минем нием. Дөрестән дә куя алам икән дип, мин 7-8 әсәр куйдым инде. М, Башкорт әсәрләре дә булды, үзебезнең дә. А, Әле ул менә Буадан шалтыраттылар. Буага да барып куйдым. Иң беренче аягым җиңел бала минем диеп, Э, хәзер инде ана үтүктән генә чыкмыйлар бөтен җирдә алар аягым җиңел булды дөрестән дә э, әйтәсем килгән сүзем э, тәҗрибәлектә менә тәҗрибә кешегә бирә шуның белән уртаклашасыз ләкин исламия апа менә сезнең бүген заман алга барабыз көндә ниндидер үзгәрешләр шулай бит Һәм сәнгатьтә дә шулай ук, театрда алга бара. Ләкин сезнең спектакльләрдә менә ниндидер 20-нче э, гасыр кебек, сезнең яшьлегегез кебек, менә бу яшьлекне сагынуымы? Әллә инде бүгенге театрдагы үзгәрешләргә ниндидер протестмы бу? Юк, Мин э, үзебезнең әнә мәхәббәт чишмәмдә минем үземнең яшьлегемдәге булган хәлләр. Мин бары тик булган хәлләрне генә. Син бит минем бер генә. Менә чишнә э, э, нидә Афган сугышларында мәхәббәтләре, яшьләрнең мәхәббәтләре югалып калды бит инде. Мәсәлән, алар менә минем йөрәгемнән уза торган. Һәм менә әле генә яңа минем 2 ел бара инде, яңа дигәнем дә, э, күрәсем килгәне дигән әсәрем инде. Алар да менә бу тормышчан, тормыш әйберләрен дә күреп, минем йөрәгем әрнеп йөри, менә шушындый э, әйберләргә инде. Һәм ул минем ничектер Нигә чыга? Кәгазьгә чыкты ул алар минем. Ә менә бу очракта, менә шушы пьесаларга, куйган спектакльләрегезгә карата сезнең өчен тамашачы фикере мөһимме, әллә э, тәнкыйтьчеләр фикереме? Тамашачы, тамашачы, әгәр тәнкыйтьчеләр, тәнкыйтьчеләр дә язсыннар, о, без аларга да риза. Әмма ләкин тамашачы бит, йөри бит, яратып йөри. Менә хәзер, э, мәсәлән, с- с- э, Симит минем бер генәм, 13 ел барды ул. Э, не, э, Мәхәббәт чишмәсе, дүрт ел менә монсысы инде күрәсем килгән хәзер ике ел чөнки тамашачы йөргән тамашачы э, тамашачылар да сезнең кебек үк яшьлекләрен сагынадыр һәм инде әйдәгез бу урында тукталып син бит минем бер генәм дигән сүз куйган һәм үзегез үк иҗат иткән спектакльдән бер өзек карагыз бар әйе
Әни, нәрсә булды? Монда берәрсе бармы әллә? Кем бар? Нигә эндәшмисез? Монда кем бар? Нигә эндәшмисез? Кем бар монда?

Алинә? Алинә, синме? Әйе. Әйе, мин.
Кунакка дип кайттыгызмыни? Юк.
Юк, балам, юк. Синең исән икәнлегеңне ишеткәч, сине күрергә дип кайткан балакаем. Сине күрергә кайткан. Мине күрергә.
Сине күрергә.
Сине. Син исән икәнсең бит, Айнур. Күрәсең исән. Ә мин үзем дә белмим. Исәнме мин әллә түгелме? Әллә мин кайткан хәбәр ишеткәч, Мине каршы алырга дип кайттыңмы? Бөтен болын чәчәкләрен җыеп. Чәчәкләрең бармы соң? Бар. Бар, бар.
Бар.
Иҗатчының төп хөкемдәре вакыт, әлбәттә, бу спектакльләр, бу әсәрләр театр һәм әдәбият тарихында үз урынын алырмы моны вакыт кына күрсәтер. Ләкин алар чыннан да бүген үз вазифаларын үти, тамашачыларны җыя. Менә монда сезнең кызыгыз Лилия э, уйный һәм инде башка спектакльләрдә дә шулай ук Лилия э, һәм инде кияуегез Ринат та Шәмсетдинов башкара. Менә сезнең ике кызыгыз бар. Э, Лилия шулай ук Ләйсән төрле идеяләрне тормышка ашырырга дәртләнеп кенә тора. Менә алар бер-берсеннән аерылалармы? Менә кыскача гына кызларыгыз Кайсысы үзегезгә ошаганрак? Алар икесе дә миңа ошаганнар. Э, характерлары да бар, әйбәт кенә, матур гына үзләренең. Э, ну, Лилиясе тынычрак кебек. Ә Ләйсән инде ансаның э, минем шикелле бер дә тик торырга яратмый торган, әнә инде телевизионный спектакльләрдә булды бит инде безнең уеннан уймак. Ничектер яза, яза, килер, эшли. Менә әле безнең премьерга да әйтеп минем юбилейга да менә дигән матур җыр язган әнием кайтып киләм әле авылыма дигән әй әй исламия апа менә сез үзегез шәриф хөсәеновта әни килде дә әниемнең ак күлмәгендә әнине башкарадыз шулай ук куражана да алар ике төрле ана бер берсенә охшамаган шулай ук бит ләкин менә сез исламия махмутова тормышта кайсы анага якынрак
Минме? Мин әнә шушы Шәриф Хөсәеновныкына дыр дим инде. Ана бит инде, ана Йомшаграк. йомшак, әйе. Мин каты да була алам инде. Мин бәлкем алар кушылганнардыр ни белән, э, кураж белән. Мин бит бик күп рольләр уйнадым. Әни, әниемдин э, ак күлмәгендә дә Туфан Миңнуллинның, без бит авыл малайларында да Әйе. Шамилә нинди, ничә ни, бер көтү балалары, Әмма ләкин алар шундый матур, тату яшиләр. Шуңа күрә мин чын татар анасы, чын татар анасыдыр дип уйлыйм мин үземне. Э, менә бу теманы кузгатмыйча э, ахырга калдыруым очраклы түгел, э, ниндидер күңелсез генә уйлардан башлыйсы килмәгән иде, ләкин беренче юбилеегыз сезнең Хәлил абыйдан башка узды, менә аның юклыгы сизеләме? Сизелә.
Менә бигрәк тә теге эшләй йөргән дә түгел, иеме кайтып кергәч, өйгә кайтып кергәч, аның юклыгын беләм. Ә, әмма ләкин мин аны югалттым дип уйламыйм әле. Әле мин аны белмим әле югалтканымны да. Чөнки без аның белән 46 ел бергә яшәдек. Шул хәтле әйбәт иде инде ул минем Хәлил минем өчен генә туган булган инде ул, дөресен генә әйткәндә. Бәлки мин ул хәтле дә булмаганмындыр, алай як Ну, тырыштым инде, аякка бастырырга тырыштым мин аны. Әмма ләкин менә нишлисең, дөнья алып китә икән. Спектакль уйнарга кергәч, сәхнәдә китте бит ул. Сәхнә җегете иде ул. Дөрестән дә аның буе, кыяфәте, тавышы бары тик сәнгать өчен генә. Сезнең икегезнең дә тормышыгыз гомумән Тинчурин театры белән бәйле. Театрга 80 яшь булса, менә инде сезнең 50 елыгыз театрда үткән. Исламия апа, шулай да менә бүгенге театр дөрес юлдан барамы Тинчурин? Нәрсәләр шатландыра сезне? Һәм инде 80 еллык театрда бүген сезне нәрсәләр борчый?
Мин ничек дип әйтим? Режиссерыбыз бар. Без бит инде режиссерсыз да эшләдек. Безне артистлар э, театры дип әйтә торганнар иде. Режиссерыбыз да булмады. Режиссер булмаса да менә төшеп калырга тырышмадык, спектакль режиссерлар чакырдык читтән, алар куйдылар, үзем куйган булдым инде. Э, һәм әмма ләкин э, менә хәзер инде безнең менә Рәшит 20 елдан артык эшли бит инде. Анырга үзе безнең режиссерыбыз бар, үзе безнең директорыбыз бар, дирекция директорыбыз да бик әйбәт, бик ярдәмчел, Аллаһның рәхмәте яусын. Э, һәрвакытта да ярдәм кулы сузырга тырыша инде. Яшьләр нинди? Яшьләр, яшьләребез инде хәзер бар да э, дөрестән дә үзләре э, шул студиядә э, читтә укыйлар һәм читтән дә ки- ни килгән менә сәләтле артистларны алалар. Хәзерге яшьләргә мөмкинлек искиткеч акылым. Э, Хәзер оркестр да бар. э, Элек бездә булып алды ул. Яшьләр сәләтле биергә дә, җырларга да. Хәзер үзегез күреп торасыз инде ни сәләтле яшьләр. дип. Нәрсәләр борчый?
Бүгенге театр. Борчыганын, борчыганнарын нәрсә дим? Шул акчалары, акчалата инде артистның инде безнең драма артистларының бит акчалары күп булмады. Менә квартирлар сатып алырга бит инде менә шулар көне-төне театрда жаталар инде. Менә общежитиелар, элек общежитиелар бирә торганнар иде, мөмкинлек бар иде. Менә бу Квартира мәсьәләсен сәнгать кешеләренә мин барыбер ничектер бирсеннәр ие, менә азрак бәягә. Аларның менә зарплаталар әйтергә дә оят инде, ни итеп, әз. Драма артистлары бигрәк, чөнки әле җырчылар алар үзләренә үзләре акча эшли алалар. Ә менә бу драма артистларына мин әйтәсем килә, борчыган әйбер шушы.
16 яшьлек менә театрга килеп кенә кергән Исламиягә бүген 19. 19. Әй. Ләкин 16 яшьлектәге театр турында Әй. хыяллануыгызны Әй, да әй, әйтәм әй, инде. Э, Бүген э, 70 яшьлек Исламия киңәш бирелсә, 2-3 сүз белән ул киңәш нинди булыр иде? Моны без үзебезгә, яшьләргә дип тә аңларбыз. М, Менә яраткан хезмәтеңә тугрылыклы булырга кирәк. Яраттың икән, килдең икән, бер театрдан бер театрга күчеп йөрергә түгел. Менә кая бардың, анда мәсәлән, эшкә кердең, эшеңне төбенә җиткезергә тиеш. Э, шушылай, шул вакытта гына үз хезмәтеңне яратсаң гына эшләп була. Халыкка да таныласың, э, халык та сине ярата. Һәм